nepamave mukuchiona chiri chichakaita seimimi semakombe ndezvipi zvamungadi kuti zviwedzerwe panapa pano pastation dzimwe muna dzatikabaziota dzaakutakura vanhu zvimero zvidiura zvaakutakura vanhu iri nyaya yemubhadharo yepanapa pakulodzera makombi panapa zvinhu zvakanyatsomira semukubhadhara mari dzakakura sende miprofit iri kuwanika here nyangwe iri panapa asi hakuna here vamwe vachiri kuita makurodzera kunze uko vamwe vanodzera kunze vemushikashika vasi kuasita here kana munge muchirodzera murenki nevamwe makombi nevamwe vano vachirodzera outside the renki ipapo pangagadzisese here kuti ndezvipi zvamwe zvingadi kunge zvichiitwa kuti

vatari kunze kudari mukati aiwa ndicho chiro pacommunity vakasasifai pano pacommunity radio harare tino kulombo shava showground panew uh, uh, bus rank station yakavakwa kuno pakatikatsela vachitiratira initiative kuitwa munzvimbo ino ramai makateera pacommunity radio harare ah, takakwanisa kuvaka this rank ino yange yaane about four years yakamira saka pandakangopinda ndakabva ndakwanisa kuti toda kuti tisave life yevanhu vari kutsikwa uko nepamusaka pekuti makombi aivhara road zvakare nekupusha kuti tipiwe funding yekuti rengi ikurumbidze kupera kuti makombi ese apinde murengi saka so far ndo achievement yatakwanisa kuita makombi nemabhases ese akuya pano parengi eh, hakusisina macasualties emaaccidents paroad vanhu kutsikwa vachatsikwa paroad saka pazvangosara zvaazvidiki diki zvava zvichemwa nevabereki vatoilets funga by end of the next month tinenge taane state of the art toilet yedu yekuti tine yepay neyefree saka as gurumonzi riro district council eh, councilor ndinokutarisira kuti panguva diki diki showground inenge yaaimwe nzvimbo yaane chimiro chakanaka
kuti anzi site nemastructures emisika nekugadzirwa kwemisika yakanyatso ipapo ndezvipi zvamukuronga kuti pange pane mastructures emisika anowanikwa ari pari yeah always in,
always in place nyaya yekuti tiite mamarket stores akanaka because patone maproposals akatouya kucouncil akutoti tinge tinenge taane ma market souls edu yekuti anenge akanaka yekuti chimiro chaicho chaicho fesi yepashogron panapa inenge yasiyana zvese izvi zvemiti nezvemapuranga panenge pasisina tinenge tatenta ane fesi yakanaka yekansol yedu yenzvimbo yedu saka uye vanenge vachizoda kushandisa misika iyi kana kuti ivo makombi anezenge achilodhera muno murengi ah, mubhadharo wawo unge unenge wakakwira kana kuti unenge wakakwira zvakadii nekuti ivo vanenge vachida kuzowana uraramo kuburikidza nekutakura kwevanhu vachilodhera muno yes izvezvi kombi yangopinda murengi medu petrip tikungobhadharisa dhola ivo vari kuti two dollars kuenda kutown saka imari iri pasi diki diki yekuti eh, ingamborwadzisa pane ivako yevakomana vemushikashika vanozo kana vari kumushikashika uko vari kubhadhira 3 dollars sisi weare just charging a dollar ende munhu kana ari murenki kungosi kopinda mukombi kombi haisi kutora nguva kuti izare in less than two minutes kombi inenge yabuda saka handione kuti vange vachienda kuroad kunomira kuroad kana kuuya muno murenki uchiloda motikari yako pasina vakomana vaye vanonoda vemishikashika vaya and zvakare mamarket stalls edu anenge ari akuti vanenge vachimashandisa vanenge vachibhadhara kamari kadiki diki kukanzu pari zvino yakapegwa izvo zvinenge iri only 15 dollars pamwedzi saka vanenge vachiita business ravo vachiwana mutengo wavo wakanaka ah, tanzwa vakomana vanoita nezvekutakurwa kwevanhu izvozvi vemaitire transport vachita kuti munomu hamuna structure yei kana panorasirwa mabhini kana maita kuchedetende munowanikwa mune zvigubhu zvekuti vanhu vakuzoitira muzvigubhu iye marara aungoraswa pese pese and zvipi zvamukupromisa kuti ah, nenguva isipi munogona kuti magadzirisa kuti pange pane pekurasira mabhini uyezve pane pane toilet nenguva idiki sezvandambotaura kuti kupera kwemwedzi unouya tinenge taane structure yedu yetoilet zvakare mabhini ndofunga ishu iyoyi takatoireza nezuro taa tine mabhini eplastic saka tiri kuti mabhini eplastic ndo atiri kumbofanira kushandisa izvezvi ari murengi vakomana vanomaziva zvavo ndo atiri kumbofanira kushandisa eh, nguva diki diki within next end of next month toilet inenge yaapo iripo ya yachembera hayo asi tinenge taane itsva kupera kwemwedzi unotenga ndochinji kuri munomuvenga kana pasina materetika ndochiga kuti marara anokandirwa kupi kopenzi mushikashika vanongotanga kuti panze bwe ngamutanga maiswa pini munomu netoilet first of all neshitkansela vari kupromisa yavo kuti vari tiwe very fast boys toilet nepini chinji akakosha kana pasina zvinhu izvozvo sabari zvinhu muri kuita seniye but amatoilet achaikuakazara ese Wazi hapana. Rengi ngaitwe toilet. Kana tanzi irengi ngaite toilet boys. Ndoti motika zinyatso sika chi. Rengi dzese ne mabhini, mwaitwa mabhini ne matoilet. Towirirana. Wazi ndochinja tukuchema nacho. Kana kusina bhini ne toilet. Tika tiri kuafektwa nemakombi anenge amira kunziro. Boys mi mkoma mawamida kukwira kombi nangu mshona makombi ari murengi mnopane tro amira mugamu. hapana pamungambopinda murengi munonongomhanya mugamu chechipiri matoilets wosofa makomba asi kurenga munomu akuita mushikashika kunzo kumamwe arimo hauna but mushikashika hashaike variko makomba akanzi azara pa zvigubhu zveweti zvinenge zvatozara anongoatira muzvigubhu zvaunoita kutaundi murengi munomu chatisingadiwo kuzobatwa chauti mumwe munhu achita mshika asvika kunzo indonozoona zviri nandi budo nebhazi kana ndakabata dro iri ndakabata dro ndiri papa dee ndori safe danonge ndakamira pana apa neipinzwa vanhu vangu vandoziva makombi ese anofanira ngo yakuno kutishande pamwe chete unomakadzana mahaedza kanyatso dzare chazitezopesa

ndada warasa mvura ndoenda kutoilet yekubhawa kubhawa kwanhu umwe unopinda ndipinda kutoilet akutodzoka kubasa unofanira kunge wandiro toilet pabasa pangu
mapepa afana ngokanwa pese pese bini rakakosha kozi korera tiite korera ndochichatochemana acho ende korera yakabata zvishuwa vanhu vanofa